So God come ask Moses say, Moses, wetin be that thing wey dey your hand? Na Moses come say, na stick. Come say, throw the stick for ground. He come throw am for ground. The stick come turn to snake. Na Moses jump back. Hey, guys, my people, how una dey? And I welcome to Exodus chapter 4. Exodus chapter 4. If you never see the 3, the 2, go my page and other stories too dey there wey you go watch. see if you see wetin good make you make you talk now talk say e good abi una no want the word of god make una learn make we learn together anyways abeg help me comment like share god bless you and follow subscribe so go back to our story exodus chapter four so it, the story continue from the chapter three wey uh, god and uh, moses dem dey negotiate how to go free the children of israel

Maybe na God go carry those sheep come meet me for house because I for don run leave am there. So na him eh, Bigas come say na him come say oya carry your hand pick am for the tail pick snake for tail okay Moses sha come pick the thing as Moses pick the thing come turn back to snake na him come say go go tell these people say na the God of their father Abraham Isaac and Jacob na him send you come meet them and again if dem no go believe you make i give you another sign put your hand for your cloth him come put him hand for cloth as him comot the hand outside the hand come turn to come turn white that is come turn to leprosy as he come say oya return am back he come return am back inside na him the hand come turn back to normal body na him come say okay God come tell am say at least this way if dem no believe the first one dem go believe the second one na him come say another one again now i wan give you be say if dem no believe the first one dem no believe the second one dem go believe this third one Go, when you reach there, go fetch water for river Nile, pour the water for ground. As soon as the water touch ground, the water go turn to blood. At least this one they go believe you. Then Moses says, okay, me self, I don't believe you. It's okay, it's okay, it's okay, God. But now, they know the problem where they inside. The problem where be say, you know, say I know if you talk well. talk dey hook for my throat i no dey fit talk i be stammerer i no dey fit dey talk well so i no know how i wan abeg god find another person at this point god come vex say come ogbeni wetin be your problem ah ah wetin again wey you i don do everything show you say i dey with you go you dey still dey dey complain up and down no let me change am for you na god he say god abeg send am na god say who who who who form mouth who who make mouth for man face no be me who make man to be dumb no be me who make man to to no dey hear no be me who who make man blind no be no be me god wetin be your problem na moses still dey as moses still dey argue with am na god come vex come come tell am say you know wetin go happen okay since you get problem you no wan hear word i don send your brother you know herod your brother abi herod no get problem with talking herod no get wahala abi oya go i don send herod herod go meet you for road go meet am herod go be your mouthpiece that is person wey go dey help you anything wey you wan talk you go tell herod herod go communicate am go tell the the everybody wetin you uh, uh, wan talk

so before he wan come comot god come to come come still appear for am come tell am say see this waka wey you wan waka no be ordinary waka o oh, na serious waka and i go harden the heart of pharaoh that's i go make me, pharaoh mind go strong wey be say he no go free the people immediately as he no go free the people immediately me i go deal with am i go show am say i get power wey pass im own power say tell am say i don tell am say make he let my children my first born son israel make he go worship me for wilderness he no gree so that point i go kill him own first born son na him god tell make you go tell am so as he come finish na him moses come carry him him him wife come carry him pikin come put on top him him sons come put on top of donkey dem come dey go as dem come go e come reach where place dem wan come rest dem wan sleep now na him moses come god come handle moses o come say he wan kill moses as he say wan kill am na him the wife come carry their son come cut come circumcise their son come carry the blood come throw for moses feet come say uh, come say na uh, bloody husband that is na another part be that if you no understand this part right because i don research about i just dey explain am according to how i read am for the bible so i just dey explain am so if you no understand the part you fit let me know i go do another separate video on this particular one wey i the wetin i don research small wey i see about am but no be say me sef I understand na only holy uh, holy spirit go fit explain am to us totally so back to the story so na come come do like that so the next day come dey go they come continue the journey na herod come meet them for road as herod come meet them come kiss their self come hug their self come say ah moses come explain everything give herod say wetin this is what god say make i come do na herod come say no problem they come go as they come comot come go come go meet uh, the elders for israel come tell dem tell uh, come tell uh, Aaron come tell them every come tell them everything wey Moses tell am na Moses dey talk Aaron go dey explain so na so God um, Aaron come come explain to them finish those ones too dey come believe am dem still do the sign sha show dem say na God send am true true dem still do all the sign show am na come say Aaron the the um, the elders too come believe come believe dem as dem come believe dem come worship God come say ah God don see their cry God don hear their cry God don see their affliction say yes God don say dem come bow their head come worship God so na wetin end this this um, story for um, Exodus chapter four be this so wetin I learn for this particular thing be say God is a miracle worker yes he's a miracle worker he can do and undo he turn stick to snake As in our God can do mighty things na wetin I learn be say and then nothing impossible before God God can do mighty and great things so na wetin me I learn be this as I always end my video make una try read una bible read your bible it's very important as child of God now we have easy access to our phones you can download the Bible app and let it not be like something that you just download and keep it there. Open it and read it. Study your Bible to show thyself approved.